Milli Liderimiz Eziz Arkadag Görelläňiz bu gün dowamat dowam Pyragyň arzuwlan eýýamyn gurýan Alkyş bolsun Gahryman Arkadaga Alkyş bolsun Arkadagly Serdara Salam älik mähriban watandaşlar, eziz ildeşler! Sag-aman oturanmysyňyz? Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan, bedew batly Atmyradyň mekany ýylymyzda türkmen halkynyň Milli Lideri, Baş halypamyz, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bilelikde bilim ulgamynda hem uly sepgitlere ýetilýär. Magtymguly Pyragynyň şygryýet baýramy, şeýle-de Medeniýet-sungat işgärleriniň güni mynasybetli geçirilýän dabaralara bilim işgärleri hem işjeň gatnaşýarlar. Biz şu günki söhbetdeşligimizi Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde zähmet çekýän bilim işgärleri bilen dowam etdireris. Mähriban watandaşlar, eziz ildeşler, biziň häzirki duran ýerimiz Türkmennebit döwlet konserniniň Türkmenbaşdaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport toplumynyň kitaphanasynda. Elbetde, hemmämize mälim bolşy ýaly, Türkmenistan Watanymyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň güni, şeýle-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet baýramçylygy giňden bellenilýär. Ine, meniň söhbetdeşim, Türkmenbaş şäherindäki on birinji orta mekdebiniň türkmen dili-edebiýat mugallymy Halypa mugallym Saparow Gylyçtagan mugallym. Gylyçtagan mugallym, ine, görüp durşumyz ýaly, ata Watanymyzda her gün toýlara, baýramçylyklara beslenýär. Sizem özüňiziň zähmet çekýän ulgamyňyz bolan bilim ulgamynda alyp barýan işleriňiz dogrusynda watandaşlarymyza gürrüň beräýseňiz. Gadyrly adamlar,
şu biziň Türkmenistan Watanymyzda, Türkmenistan ýurdumyzda her günümiz, her aýymyz dürli baýramçylyklara beslenýär. Bu baýramçylyklary halk bilen, umumy adamlar bilen bellemeklik däbe öwrülip desegem ýalňyşmasak gerek. Okuwçylar bilen dürli çäreler geçirýäs. Okuwçylar goşgular aýtýar, aýdymlar aýtýarlar. Oňa degişli käbir gysgajyk, gysga sahnaly oýunlar görkezýärler. Ine, çagalar bilen şolaryň çäreleri geçirilýär. Ondan başga-da, ýa şonuň aýdan, diýen zatlaryny halka ýetirmek, onuň aýdýan zadynyň halka çereçilik ähmiýetiniň bardygyny düşündirmek mugallymlaryň we ähli adamlaryň borjy bolup durýar. Magtymguly Pyragyny biz öz ýurdumyzda öwrenýäs, muny ir döwürlerden bäri daşary ýurt alymlary gündogar sanatyny öwrenip gelipdirler, oňa ýokary baha beripdirler. Mysal üçin, Ýewgeniý Eduardowiç Bertin salsak, ol Magtymgula şeýle ýokary baha berýär. Ol aýdýar, Magtymguly türkmeniň poeziýasy gymmatbaha daşlaryň biri bolup, biziň zamanamyzda täze ýüzüň gaşynda gözüňi gamaşdyryjy şöhle bolup lowurdaýar diýip aýdýar. Mundan başga-da, gündogar alym öwreniji alymlardan Bartolt aýdýar, Magtymguly jemşidiň jamydyr diýýär. Diýmek, Magtymguly Pyragynyň eserlerini okasaň, hemme zatlar görünýär, hemme zatlar aýan bolýar diýýär. Ýalňyz Kawkazda ýa Kawkazda ýaşan Haýsyn Kulyýew, Kabardin-Balkar şahyry aýdýar, Biziň halkymyza iň beýik zatlar el bursa meňzetilýär diýýär. Men bolsa Magtymguly Pyragyny dünýä poeziýasynyň el bursyna meňzetýän diýip aýtýar. Ine, bu berilýän bahalar Aýdylýan, diýilýän zatlar Magtymgulynyň dünýäde-de gaty abraýynyň ýokarydygyny aýdýar. Aleksandr Hodsko diýen Ýewropa alymy bir müň kyrkynjy ýyly onuň käbirede üç goşgusyny, käbirede bäş goşgusyny iňlis dilinde çap etdirýär daşary ýurtda. Şu bolsa Magtymgulynyň dünýä ýaýramagyna bir-a az-da-kände kömek etýär. Elbetde, onuň goşgularynyň terjimesinde Käbir näsazlyklar bar, ýöne onuň Magtymgulynyň dünýä ýaýramagynda o näsazlyklar bir aradan ýitip gidýär. Diýmek, biziň Magtymguly Pyragyny diňe biz öz halkymyz däl-de, daşary ýurt alymlarynam, gündogarşynaslaram, hemme kinem gyzyklanýar, gyzyklandyrýar diýip hasap etsek bolýar. Bize şeýle mümkinçiligi döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Milli Liderimize, Arkadagly Gahryman Serdarymyza özümiziň ullakan sagbolşumyzy aýdýarys. Goý biziň Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, olaryň il-ýurt, halk üçin edýän işleri mydama rowaç alsyn! Mugallym bizem sizi dilçem, edebiýatçy mugallym hökmünde Magtymguly Pyragynyň şygryýet baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýas. Size ýaş nesillere edep we terbiýe bermekde, olary ilhalar, watansöýüji ýaşlar edip terbiýelemekde alyp barýan işiňizde uly üstünlikleriň hemra bolmagyny ak ýürekden arzuw edýäs. Sag boluň. Mähriban watandaşlar, eziz ildeşler, biz söhbetdeşligimizi dowam etdirýäris. Meniň indiki söhbetdeşim Türkmenbaş şäheriniň on dördünji orta mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy Kerimnyýaz Berdinyýazow. Kerimnyýaz mugallym, ine sizem türkmen dili edebiýaty mugallymy hökmünde Magtymguly Pyragynyň şygryýet baýramy mynasybetli mekdebimizde geçirilýän dabaralaryňyz barada Şeýle-de ine şäherimizde geçirilýän dabaralara görýän taýýarlyklaryňyz barada, umuman şu Magtymguly atamyzyň şygryýet dünýäsiniň bir ýaşlara öwüt-nesihat beriji ähmiýeti hökmünde gürrüň beräýseňiz. Türkmenbaşy şäheriniň ähli orta mekdeplerinde Magtymguly Pyragynyň ömri-döredijiligi barada birnäçe işler amala aşyrylýar. Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan uly bir giň ýol açylan. Sebäbi Gahryman Arkadagymyz belläp geçýär, Magtymguly Pyragynyň her bir aýdan sözüniň özi beýiklik diýýär. Şonuň üçin hem Ýörite iki müň ýigrimi dördünji ýylda şu Magtymguly Pyragynyň üç ýüz ýyllygy uly dabara bilen bellenip geçildi-de, şonda Köpetdagyň eteginde boý alyp oturan iň uly ýadygärligi, Magtymguly Pyragynyň ýadygärligi gurup, halk köpçüligine açylyp berildi. Bu bolsa, diýmek, Magtymgula goýulýan uly sarpa-sylag diýip hasap edilýär. Sebäbi Magtymguly Pyragy on sekizinji asyryň görnükli wekili, şahyry höküminde diňe şahyr bolmak bilen däl, ol alym, hem öňdengörüji höküminde hasaplanýar. Magtymgulynyň her bir aýdan sözi bu günki gün türkmen halkynda bir tä bir kiçi ýaşdan tä orta ýaşa çenli onuň her bir aýdan sözi bu günki gün nakyla öwrüldi diýsek biz ýalňyşmasak gerek. Magtymgulyny öwredeniňde ýa Magtymgulyny öwreneniňde, Magtymgulynyň her bir goşgusyny aýdanyňda-da eýýäm adamlarda bir täze durmuşa bolan ýa bolmasa bir geljege bolan ýa geçmişe bolan Ähli nazaryýet bu günki gün dolulygyna jarlanýar diýsem men ýalňyşmasam gerek. Magtymguly diýmek şul türkmeniň goşgusynyň üsti bilen türkmeniň tebigatyny, gözelliklerini öz ajaýyp setirleriniň üsti bilen beýan edýär. Şeýle-de birnäçe terbiýeçilik ähmiýetini aýdan goşgulary Magtymguly Pyragynyň Gözel bardyr gözellerden zyýada, Anyň hyzmatynda durasyň geler, Edepli, ekramly, mylaýym zada, Tä ölýünçäň bile ýöresiň geler diýen goşgulary bu günki gün ýadyňa düşýär. Hemem biz bilim işgärleri bolansoň, esasy terbiýeçilik ähmiýetli goşgulary bu günki gün ýaşlar üçin esasy ýol-ýörelge bolup durýar. Kerim mugallym dogry belläp geçýäňiz. Ine sizem mugallym hökmünde, türkmen dili edebiýaty mugallymy hökmünde ýaş nesilleriň arasynda bir döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlary ýüze çykarmakda özüňiziň zehiniňiz gaýgyrman zähmet çekýäňizmi şular dogrusynda-da watandaşlarymyza gürrüň beräýseňiz. Magtymguly diýeňde ähli bir şygyrlaryň şasy Seň göz öňüňde jarlanýar. Şoň üçin bu günki gün mekdepde bilim berýän ýaşlarymyz-da eger şol Magtymguly Pyragynyň döredijiligi bilen baglanyşykly ähli bir işleri geçirenimizde eýýäm okuwçylaryň öňe çykyp, Mugallym, men şu goşgyny öwrensem, Mugallym, men şu goşgyny öwrensem diýen set sözleri bu günki gün bizi hasam buýsandyrýar, guwandyrýar. Sebäbi Magt ýaňam ýene bir gezek belläp geçdim-de, ýaňy özüňizem aýdyp geçdiňiz, Magtymguly Pyragynyň ýaşan döwri ýaňky özüniň ähli türkmen halkyny bir saçagyň başynda jemlenmegi, bir serdara uýmagyny islän şahyrda. Köňüller, ýürekler bir bolup başlar, Tarsda ýygyn erär topraklar, daşlar. Bir suprata taýýar kylynsa aşlar, Göteriler ol ykbaly türkmeniň diýer-de. Diýmek, şu setirler her bir ýaş okuwçynyň hem aňynda. Magtymguly Pyragynyň döredijiligini öwrenmekde, şeýle-de ony öwrenip, ýaşlara bilim bermekde, giň mümkinçilikleri döredýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsunymyzy aýtýarys. Kerimjan mugallym, bizem sizi Jan Magtymguly Pyragynyň şygryýet baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýas. Ýaş nesillere bilim we terbiýe bermekde alyp barýan işleriňizde uly üstünlikler arzuw edýäs. Mähriban watandaşlar, eziz ildeşler! Meniň indiki söhbetdeşim Türkmenbaşy şäheriniň dokuzynjy orta mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy Esenowa Gurbanjemal. Gurbanjemal mugallym, ine, görüp durşumyz ýaly, toýly ýurdumyzda, Garaşsyz Watanymyzda bir her bir günümiz baýramçylyklara beslenýär. Ine, ýakyn günlerde-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet baýramy, şeýle-de Medeniýet we sungat işgärleriniň güni uly şatlyk, şowhun bilen bellenip geçiler. Bu baýramçylyga eýýäm şu günki günden bilim ulgamynda-da uly taýýarlyklar görülýär. Ine, sizem mugallym hökmünde şu Magtymguly atamyzyň bir şygryýet dünýäsi barada ildeşlerimize gürrüň beräýseňiz. Sag boluň, Gültäç mugallym! Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bedew ady bilen öňe barýan Garaşsyz hem baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde her bir günümiz şanly senelere, Toýdur-baýramlara beslenýär. Ine, Gültäç mugallym ýaňky belläp geçişimiz ýaly, hemmämiziňem bilşimiz ýaly, ine, Magtymguly Pyragymyz, ýagny söz ussady, akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragymyzyň şygryýet güni, şeýle-de medeniýet we sungat işgärleriniň güni bilen birlikde bellenilmeginiň hem özüniň çuň bir ähmiýeti bar. Çünki, çünki döwlet syýasatymyzyň esasy ugurlarynyň biri bolan, ýagny, Halkymyzyň milli medeni mirasyny öwrenmek, ony ýaş nesillere ýetirmek esasy ugurlaryň biri bolýar. Şol ugurda hem söz ussady, beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragymyzyň döredijiligini öwrenmek, ony wagyz etmek, ýaş nesillere ýetirmek diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, dünýä ýüzünde biziň şeýle söz ussadymyzy şeýle-de buýsanyp biljek akyldarymyzyň bardygyny görkezmek hem aýratyn bir mümkinçilik bolup durýar. Umuman, şeýle bir aýdylýan söz bar, Magtymguly diýmek, türkmen diýmek, türkmen diýmek, Magtymguly diýmekdir diýilýär. Hakykatdanam, türkmen diliniň söz köküni Magtymguly Pyragy-ymyzyň döredijiliginden gözbaş alkaýsa-da, Gözbaş alp gaýdýar diýsek hem dogry bolar. Çünki Magtymguly Pragymyz söz ussady, türkmen sözüni, türkmen dilini tiren şahyrlaryň biridir. Çünki Magtymguly Pragymyza diňe asyrlardan aşyp gelse-de, biziň şu günki günlerimizde Pragymyzyň döredijiligi öwrenilýär. Ine, biziň hemmämizem bilşimiz ýaly, Balkan welaýatynda, Türkmenbaşy şäherinde-de mekdeplerimizde, Türkmenbaşy şäheriniň mekdeplerinde-de okuwçylaryň arasynda-da Magtymguly Pyragymyzyň döredijiligi bilen baglanyşykly birnäçe döredijilik bäsleşikleri geçirilýär. Şol döredijilik bäsleşikleriň çäginde-de okuwçylarymyz hem, ýaňy döredijilik älemine ätlän okuwçylara-da Magtymguly Pyragymyz ylham bolýar. Şol ylhamyň netijesinde-de eýýäm biziň öz milliligimizi, ynsanperwerligimizi, medeni mirasymyzy öwrenmekde-de bir aýratyn orunda durýar. Şonuň üçin hem biziň buýsanmana, guwanmana ine iň naýbaşy, iň akyldar söz ussatlarymyzyň biri Magtymguly Pyragy-mizdir. Gurbanjemal mugallym dogry belläp geçýäňiz. Elbetde Magtymguly atamyzyň şygryýet dünýäsine düşünmek üçin onuň üçin gaty bir aňly, başarnykly adam bolmaly. Onsoňam mugallymlaryňam her bir geçýän sapaklarynda Magtymguly atamyzyň setirlerini nakyl hökmünde ulanyp gelýäris. Sebäbi çünki ýaş nesilleri terbiýelemekde ündew häsiýetli şahyrymyzyň goşgulary bize häli şindi bir ýol-ýörelge bolup durýar. Bu baýram biziň tutuş türkmen halkymyzyň baýramy bolup durýar. Elbetde, biz hem şul baýrama Medeniýet we sungat işgärleriniň güni bilen Magtymguly Pyragymyzyň şygryýet gününiň bellenilýäniniň hem biz üçin uly buýsanç bolup durýar. Şonuň üçin hem biz hem şoň çäklerinde okuwçylarymyz bilen döredijilik bäsleşiklerini geçirip, okuwçylara hasam döredijilik älemindäki maslahatlarymyzy berýäs, olary terbiýeçilik ähmiýetini, ine, Magtymguly Pragymyzyň goşgularynyň manysynyň terbiýeçilik ähmiýetini hem düşündirýär. Bize şeýle ajaýyp zamanany peşgeş berýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsunymyzy aýdýarys. Goý, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň alyp barýan tutumly işleriniň mundan beýläk rowana ýollarda rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýän, şeýle-de toýlarymyz toýlara, baýramlarymyz baýramlara ulaşsyn! Gurbanjemal mugallym beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin biz size tüýs ýürekden sagbolsun aýdýas. Şeýle-de ýetip gelýän Magtymguly Pyragyny şygryýet baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýas. Alyp barýan işleriňizde uly üstünlikler arzuw edýäs. Halkyň agzybirligini islediň, Ýagşy niýetleri kalba beslediň. Ynha bu gün hasyl boldy islegiň, Pyragy arzuwlan zamanyň geldi. Mähriban watandaşlar, eziz ildeşler! Elbetde biz Magtymguly atamyzyň, Magtymguly Pyragynyň arzuw eden ajaýyp zamanasynda ýaşaýas. Bu günki günde Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda Ähli eden arzuwlarymyz hasyl bolýar. Sebäbi bu ajaýyp zamanada, bu gözel ýurtda, owadan ýurtda işlemäge, medeniýetli dynç almaga, özümiziň zähmetimizi, halal zähmetimizi açyp görkezmäge ähli mümkinçilikler döredilýär. Şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza ýene bir ýola tüýs ýürekden alkyşlarymyzy aýdýarys. Goý, döwrümiziň gahrymanlary, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun! Alyp barýan il-ýurt bähbitli işleri hemişe rowaçlyklara beslensin! Biz şu gün size Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde bilim ulgamynda zähmet çekýän mugallymlaryň ýürek buýsanjyny size ýetirdik. Ýene-de ýaýlymda görüşýänçäk, hoş sag boluň!